Abaa Ubeydaan Amiinu haadhihil ummah, cufa ummataatiif Amiinaa jira, nama amanamaa jira, ummata kanarraa amanamaan ummata kanaa Abaa Ubeydatu bnu Jarraah jedhan Rasuulli sallallaahu aleyhi wa sallam. Umar ibnu Khaxxaab Amiirul Mu'miniin, Abii Hafs, Umarul Faaruuq akkana jedha, Osoo waa sadii jiraachuu baate duniyaa tanarra jiraachuu hin fedhu jedhe jedhan Umar ibnu Khaxxaab.

Taariikni seenaa beekuun hedduu nama fayyada. Yoo nama kheyrii dhaate akka itti hidhattu si godha. Yoo nama sharrii dhaate akka irraa itti fagaattu si godha. An namni warra waa baasu keessaa hundaniin jaaladhaa kanin irra jaaladhu raayyaa abbaa wacaati.

Matoora makiinaa matoora hin qabne wanni taaneef waan obbolummaan tijduu teenyaa dhabamteef ijee raayyaa babacha. Dhaggeeffattanii hin dhaggeeffanne? Kaaseta san keessatti duulli muutaa ka waraana ka kuffaaraa nama kuma dhibba lama ga'u nama muslimaa nama kuma sadiin ummata san injifatan duulli sun duulli guddaan lubbuun nama takkaa ergaan nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ergate duunaan lubbuu san irratti wareegamni guddaan san kafalame allahu akbar allahu akbar kana Hidda obbolummaa, obbolummaan waan jabaa tokko, waan guddaa tokko. Mee Nabi Muhammad Aleeyhi Salaatu Wassalaam Rabbi Subhaanahu Wa Ta'aalaa akkamitti dubbate? Nabi Muhammad akkamitti isii san kunuunse? Waan jedhu irraa dubbanna. Nabi Muhammad Aleeyhi Salaatu Wassalaam Aakhaa Beeyna Al-Muhaajiriina Wal Ansaar Awwala Maa Qadima Al-Madiina Nabi Muhammad Aleeyhi Salaatu Wassalaam Ergamaan Rabbii Nabiyyur Rahma

akkana nun ja'a. Haada Rabbii qabadhaa, adda hin bahinaa je'eet aakhira aayata kana irratti guutuun ni dheerata. Aayata booda irratti akkam je'e? Ta gaafa yaadadhaa, ta gaafa xilaatummaa turtanii waggaa dhibbaa fi diiddam ummanni Oowsii fi Khazraj gosa gosa bahee wal lolaa ture fa asbahtum bi ni'matihi ikhwaanaa.

Akkasif seene bar. Akkasiimi. Beek darajaa teessan gabbuusuufi miti. Bakkuma jirru qadirii teenya beekuu jechuudha. Rabbiin akkam jee? Nuti beeksisa gama kan keete goone. Akkuma kana yaa Nabi Muhammad. Wakadhaalika oohaynaa ilayka ruuhan min amrinaa. Ruuh jaame quraanni. Waan ilmi namaa ittiin jiraatu akka ruuhii qaama namaa ittiin jiraatanitti jireenyi namaa tokko quraana waan ta'eef Rabbiin wakadhaalika awhaynaa ilayka ruuhan min amrinaa maa kunta tadrii mal kitaabu walal iimaan bar iimaana hin qabdu kitaabaas hin beeytu iimaanaas hin beeytu nabiyyii hin beeytu haqa haadha abbaa hin beeytu haqa ollaadhaa hin beeytu haqa rabbiitiif ka nabii adda hin beeytu maa kunta tadrii mal kitaab walal iimaan Walaakin ja'alnaahu nuuran nahdii bihii man nashaa. Qur'aana kana ifaadha goone, kaysa saniin qaceelchinu man nashaa nama feene Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akkana jedha. Yaa Nabi Muhammad ati bar sadarkaan tee wa innaka latahdii ilaa siraaxin mustaqiim ati nama qaceelchita adda namaa baafta karaa diriiraa tee namaa ibsita Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jeen. Maa kunta tadrii Laal maal jee Rabbiin? Maa kunta tadrii mal kitaabu walal iimaan Iimaana waan ja'an kanaas waan beeytu, kitaabaas waan beeytu, barnumaas si barsiisee ja'a. Mee Alhamdulillaahi ja'a mee tara takka. Edaan Rabbii iimaana nuu kennee ka silaa namni arraan tana bakka hin taanee ciqilfatu. Ati bar masjiida Rabbii keessa mihraaba masjiida Rabbiitii fi masjiida Rabbii dhuftee ciqilfattee lulluuqqattee

Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana keessatti maal jedha? Alaa bidhikrillaah taxma'innul quluub. Alaa bidhikrillaah Rabbi yaadachuu, Qur'aana qara'uu, subhaanallaah, alhamdulillaah, Allaahu akbar. Kana jechuudhaani qalbiin na qalbiin ilma namaa alaa bidhikrillaahi taxma'innul quluub. Si yaadaa si dhufeemi salaat Nabi Muhammad alayhi salaatu wa salaam akkana ture. Kanatti yooniin kana asiin achi oofees ni dheerata asumatti haa dhaabu. edaan nuu iimaana hin beeyne nuu nabiyyii hin beeyne nuu islaamummaa hin beeyne nuu waa takka keessa hin jirre ka ormi keenya abbootin keenya bishaanitti yaa'an bishaan ifin facaasanii rabbiin bishaan keessaa nu galchee masjida jaaradhaatii qiblaan asiin achi gara garaadha allahu akbar jaa nuun jee allahu akbar obboleeyyan taadhaa obbolummaadhaan wal qabadhaa nuun jee allahu akbar kanarratti faasbahatum binicmatihi Ikhwaana. Ni taatan. Ni'maa Rabbiiti. Bar ammas obbolummaa saniis feeneet taanee seeta. Feeneeti. Fedheet Islaamni gurraachi, diimaan, tokkoon keessan tokko hin caalu. Arabni ajama hin caalu. Gurraachi diimaa hin caalu. Kalaraan wal hin caalu. Qabeenyaan wal hin caalu. Maaliin wal caala namni? Sodaa Rabbi. Inna akramakum indallah atqaakum. Caalaan eenyu amma? Namuma iimaana Rabbi kanneef. Nama salaata shanan masjiida jiru. Nama gizee takka quraanni isa harkaan buune, gizee baajaaji isarra jiru zikriin harkaan buune, gizee achirra jiru yoo jabaatte nashiida itti banata, yoo taan da'awaa itti banata nashiidaa sanillee caalaan da'awaa itti banata. Yaasin Nuuruu jira, da'awaa Shee Amiin jira, Shee Aliidhaa jira, guutuudha gaa namni hanqa lakkoo'isaan lakkoo'inee hin finnu alhamdulillaah.

Naaf ati xiqqashuma wali aarree takka walirraa achi garagarree kophee wal biraan kaannee wal biran dabarru ni dabarra aara. Gisee agarre akka walirraa garagallee wal biran kunnu wal bira kun. Waa xiqqoo takka irratti isaan kasee kan jidduu isaanii wal lolli guddaan sahaabtota jidduutti argamee wal lolli guddaan wali bahanii wal dhahan kan warri islaamaa wal dhahan.

Jidduu Salmaanii fi Abi Dardaa obboleeyyan wali gad dhaqanii wal ziyaaran. Mana dhaqanii wal ziyaaran. Aakhaa Rasuulullaah bayna Abdurrahmaan ibn Awf wa Sa'ad ibn Rabii. Nabi Muhammad alayhi salaatu wa salaam jidduu Sa'ad ibn Rabii fi Abdurrahmaan ibn Awf walitti obboleeyyan godheet Hoggaa Rasuulli obboleeyyan wali godhu, Sa'd ibnu Rabii, Obbolummaa takkasiisan Rabbi nu haa kennu duuba. Osoon hin himne takkasiisan Rabbi nu haa kennu duuba. Takkasiisan Rabbi nu haa kennu. Akkam je'een, Egaa obboleeyyan taanee dhugumaan taanaa je'een. Yaa Sa'd ibnu Rabii, ati na, naa fi ati obboleeyyanii Rasuulli sallallaahu aleyhi wa sallam nuun je'e, obbolummaan jabduudhaa beekh. Sahaabaan gaafa duula lama jajjabaatu osoo sahaabaan jiruu argame. Duula Siffiin jaaniin tokko duula Siffiin jaanii beekama tokko duula Jamal jaamee beekama jechuudha. Duula san keessatti ha Siffiin san ka'ee namni akkasi wal dha'u ha wal dha'an akkam ja'an itta himuu raayakum aboo namuu gaa kanuma wal lolu jirru kana yaadni akka itti jirru kun dogoggora akka ta'e qofa beekaa waliin jechaa wal lolan namni.

Hoggaa kana aboo yaa Abdurrahmaan ibn Awf an jaartii lamaan qaba jaartii lamaan sanirraa ta feete hunoo hangaa isiin siifi niika ta feete keessaa maraxadhu ta irra bareedde jeeni jaartii jabdu beekaa amma dubbiin tolsi kana amma warri kun akka kiyyaa kan akkanumatti dhiisaa kana amma numa hima malee kun sagalee amma kan akkanuma dhiisaadha waan jabaa beeku waan guddaadha. Jaartii tiyya tana keessaa ayya ayya himaa shiit ta feete keessaa filadhu ta feeten keessaa si hiika iddaa gizee isiin fixatte nikaa itti hidhattee fuuta jee. Ooyruus, mooraas, iddoos tan hin qabu addaan qooddanna obbolummaan akkasi malee hin taatu jeen duba. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jannaan Abdurrahmaan ibn Awf Nama duraanis naggaadee nigdii beeytu akki jeen an jeen arra rabbiin baarakallaahu laka fi ahlika wa maalik rabbiin qabeenya kan kee keessas barakaa si haa kaa'u obboleessa kiyya jeen warra kan kee keessas barakaa si haa kaa'u awwaa tana sirraan fuudhu na qaceelchi magaalaa kaan magaalaa meeshaan irratti deemtu achirra na qajeelchi jennaan magaalaan oowwituu yeroo san jirtu qeynuqaa jaaniin magaalaa warra yahudaa magaalaa sanii qajeelchan allahu akbar abdurahmaan ibnu awfi itti bobba'ee san booda irra taajira warra madiinaadha

Waan irra walii galan, waan ni dalayna ja'an, ta baay'lama itti galan san, minal mu'miniin, namuma Rabbitti amane kanarraahuu rijaal, dhiiraa jira. Bar kormaa hin jenne bar. Hin jenne bar. Kadhi saalli isaa dhiiraa fi dhalaa, dhalaa fi dhiiraa adda baasuudhaa hin jenne. Rijaal! Sifti tun sifa jabduudhaa beer. Rijaal! Warri mana kana jiraachisu eenyu? Rijaal! Warri mana kana jiraachisu. Warri jammaa kanaan dhaabbatu. Kheyrii magaalaa tana keessa dhufte hundarraa qooda fudhatu. Rijaal!

Jaanii mi? Yoo ganaa ragaa Allaahu Akbarii tana dhabdan hunoo qabadhaa anaa isinii hima. Dhageessanii? Allaahu Akbarii yoo ragaa itti dhabdan hunoo qabadhaadhaan jee gaafa Abdallaa ibnu Zubeyr awwala mooluudi wulida fil Islaam dura ilmoo gaafa Madiinarraa Makkarraa Madiinaa galan dhalateeti guyyaa inni dhalateef jidduun ilmaan dhaabbateen namni hundi dhaluu dhiisee Yahuudaan siiri itti goote ummanni kun niyuu ganaan horu jaanii itti gammannaan Rabbiin Abdallaa ibnu Zubeyrii kanneefi takbiirtaa ta Madiinaa sossooftu tana jaan sahaabtonni Allaahu Akbar Allaahu Akbar ragaa itti argattanimi ee uumaan Rabbi akka hin shaakalamneef hin jaabeeha ee uumaan Rabbi akka hin shaakalamneef hin akkana jaabeeha tanaaf Ee, kana namni laaluu fedhe fatul mubdii sharii tajriidaa achi deebi'aa laaloo Ee, kanaaf kana jechaadha yeroo kana nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam obbolummaa tana karaa hedduudhaan karaa garagaraatiin kunuunsee guddisaa ture nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam gammachuu isaanii kee jecha reefuttiin kasaa karaa dhaabesanii deebi'a

Akkanatti Rasuulli sallallaahu aleyhi wa sallam, Isaan kun Abaa Bakrii fi Umar waziira, itti aantota kiyya, bakka bu'oota kiyya, bakka anan hin jirreetti ka hujii tana gaggeessu, hujii Islaamaa, isaan kana Rasuulli sallallaahu aleyhi wa sallam je'ee jaalala isaanii mul'isa. Akkasuma ammas jaalala sahaabtota irraa Abaa Ubeydaa ibnu Jarraah Amiinu haadhihil ummah, Nabi Muhammad aleyhi salaatu wa salaam akkana je'een, Abaa Ubeydaan, Cufa Abaa Ubeeydaan Amiinu haadhihil ummah, cufa ummataatiif Amiinaa jira, nama amanamaa jira, ummata kanarraa amanamaan ummata kanaa Abaa Ubeeydatu ibnu Jarraah jedhan Rasuulli sallallaahu aleyhi wa sallam. Akkasi faarsa mu'aamalaa isaa Nabi Muhammad akkanatti sahaabtota kana hunda isaanii bakka qabaaf, hunda isaanii tokko tokkotti osoon haasa'ee fixullee na ol taane jechuudha. Akkana bakka qabaaf. Ammaas nyaata isaanii keessa Rasuulli wajjiin itti shariika, obbolummaa jabeessuuf jecha nyaata isaanii mana Jaabir ibnu Abdillaah Guyyaa tokko harka qabatee wajji dhaqee boo nyaanni jiraa nuu kannaa mee jeen Rasuulli sallallaahu aleyhi wasallam. Biddeena itti gad fidanii jidduu isaanii kaa'atanii nyaatanii deeman. Obbolummaa akkasitti Rasuulli sallallaahu aleyhi wasallam walitti dhaquudhaan Nabi Muhammad aleyhi salaatu wassalaam jabeesse. Ammaas obbolummaa sanirraa Nabi Muhammad aleyhi salaatu wassalaam karaa inni obbolummaa ittiin jabeessurraa Yumaazih ma'a ashaabih, sahaabtota isaatii wajji Nabi Muhammad aleyh salaatu wa salaam ni qoosa. Ni qoosa. Wajjiin taphata. Gurbaan tokko Azhar ja'aniin, warra baadiyaadhaati. Magaalaa dhufeet Rasuulaa faa waa hadiyyaa faa fida. Rasuulaa wajjiin qoosa. Rasuulli guyyaa tokko sallallahu aleyh wa sallam dhufeet, isaa ifirraa hin agarre magaalaa keessaa waa gurguru akkasi qabee, duubaa qabee, inni hin argu ija akka kiyya ijoollee godhan san garteemi? Qabe. Awoo ganna dhiisi kaa! Ganna dhiisi je'een. San booda Rasuulli gad dhiisee magaalaa keessa qabee deemaan. Gurbaan kun akkaan gurraacha ja'an. Kana Rasuulli man yashtarii haadhal abd eenyu gabricha kana narraa bita jee Rasuulli magaalaa keessa deemaan jee. Yaa ergamaa Rabbii an nama rakisha na seeteessa jaa jee Rasuulli qabatee laal an nuti warra magaalaadhaati na an eh, nuti inni kun immoo warra baadiyyaa teenyaati jee magaalaa keessa qabee deemaan janna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurbaan kun nama akkaan gurraacha ta'e akkasitti deemaan Wallahi akkas jennaan nama rakisha na seete an nama qaaliidhaa bar jee rasuulaan gurbaan ka addaati bar nama rakisha na seete hii jennaan wallahi anta aghlaa inda Allah rabbi biratti akkaan qaaliidha jeen nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar seenaan lama qofa himeetin isin irraa dhaaba gaggabaabsee matu ummata qotaa mata mutaa qofa irraa tuqee seenaan itti aantu Ammas, Nabi Muhammad, cinqii isaaniitiif bal'ina isaanii hunda keessatti, ha akka jireenya ha afooshaa, jireenya hawaasummaa, bakki inni hin dhaabbanne hin jiru Nabi Muhammad, aleyhi salaatu wa salaam. Kanarraa, guyyaa tokko, Ja'far ilma Abii Xaalib, Ja'far ilma Abii Xaalib, alaanalee, Abaa Sufyaan mana kiyya, qabeenya keenya ka Makkaa nurraa fudhatee, je'ee itti alaanallaan, Yaa Ja'far, afalaa turiidu an yakuuna laka beytun fil jannah?

Hoggaa inni waan galchuuf dhabe yahuudichi cinqe. Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam aboo dhiisiif yeroo qabiif je'ee kise dadhabe. Iddoo keessa iddoo timiraa jira. Ashaakilti achi keessa dhaqeetuma firii hanqa jiru irraa guurii naf fidi je'eeni bakka san taa'ee nabi Muhammad aleeyhi salaatu wassalaam firii san du'aa'ii itti godhee barakaa nabi Muhammad aleeyhi salaatu wassalaam du'aa'ii san itti godhuutiif jecha firiin achirra jirtu san